Egekundi kegokorusia egetang'ani nyomba kegosokia saa kumi na mbiri maambia. Egiya kabere eki bagoikaransa bagampe baigwanane mbare gose tiasi bagochia koragera. Iga iga enkogoita naende ngotindeke, tokoba om- tokoba omonto omoriri gotanga abana mbao Nyasae iga. Tata omwana one, nabo goisaneka kondama ase omosubati igoro, nkware gontebia insuke ensemo ondamere korwa ororo, Exit Omosubati ataiga. Iga andusie tiseiti, akandusia obosooku na inche nkaboka omwana one okorire ki? Ondusirie obosooku. Ninki naende agokorera igo? Omong'ina oyo naakire bobe, na mbono buna are gatari gokora kende, nonya nendagera atari koria, nigo amenyerete embeho. Bono naende enyomba eria buna ere iga nababwate obwoba gosoa ecompoundi eye, ase engencho nkana komorutera are amang'ana nonya mbono iga. Inche advice yoka natebi mono mono omwana oria oye anyure ase mama omwabo amorusiri korwa batiganete na tata omwabo, amosomire baka onyoreire egasi. Ranga aachete, onye kabwate eshida, baigwanane na mama omwabo boka abanyene, lakini tarusia amang'ana ase uncle yaye,

Oyio okong'eresa omong'ina oye naende gochia are konyoeresa ase obwagare, lakini tari korarue ase amari. Omong'ina oyo iga nigo anyometwe aaria bw'amachoge. Ekero anyomwa bw'amachoge ere na omogaka oye bagasesenigwa konyora abana batato. Abana aba iga batato ekero agendete ase enyiomi yaye bagacha bagasinyana na omogaka oye bagakora egento korokana na separation gose ogotigana. ase ekegusii, omong'ina oye akang'anya nabana baye, eki bagotigana nomogaka oye akong'eresa ng'a omogaka oye nigo arenge omotomani naboigo nigo akorete obwanchani na omoerio obo oyio agochia koeresa ase obwagare. Akang'anya akang'anya akang'anya pi, akanya korenda abana baye na kobakinia bieka, mpaka bakaba abanto abanene naende bakabioka Nyasaye akabaanchera especially momura omonene Nyasae akamwanchera agakora esukuru buya naende akanyora emeremo. Momura oyo gakora anyore emeremo akaamua ng'a tiga akonye ng'ina. Mama ng'aki togokora tiga nkogorere oboremo ase egete na inche nkore ororo twagacha oo. Agacha akagacha naboigo akagachera na ng'ina. Emiaka ekagenda omomura oyo agacha akaomerana na ise. Ekero aomerana na ise akaamua yaya eh, bono bakaigwana ng'a yaya momura inche timbwate bokong'u reta mama omino. Akairani mama omwabo, agacha agatebia ng'a omura oyo agatebia ng'ina, bono mama tote toiraneka ase ayio tiga toonye. Ng'ina akamotebia yaya inche timbwati bokong'u nabo kwang'irani rika, lakini inche timbwati boremu bw'okobera ororo nonya ase okure, bono osato omwabo nachete agakwa. Bono omura akong'wanyia ng'ina korwa ase aya iga ase amogorerete, akomoramba amang'ana amakong'u kuringana na amaoni aye, ayio intwe tatweresa ase enchera y'obwaikeranu kabisa. Inche mama ekero naiyete nkorokwa. Yatosoa ase omogano omong'ina mbuya oo. Mbuya mono sana, morari. Ee, bono oyo noro omogano omweng'e ngochia kobaeresera igoro Eh. y'enyiomo yane. Kwanza gwatorigirie amatuko ama ng'a iga gwatonyorete. Inche nabanyorete omong'ina oyomo nere obang'ete. Mm. Ee, ekero nkonyakorera para nasing'irwe ase engochi. Mm. Ee. Aroria kerina Okay. ee. Alright. Mm. Gwa gwatorigirie amatuko amange naende notwa nabere king'e goteba ng'a ngochi tore lakini ntwanya konyora chingaki Nyasaye oanchire rero toikire aa. Ee nainche nagokire. Toeresa ango omogano oo. Ee bono inche omogano one nachiete bwane, kero naika bwane nkanyora abana batato. Iga iga omogaka one akagenda agasoa ime yaani agatamboka isiko ya enyioma, akanyioma Akagenda agatwara mokamomura omwabo, oyio ore bono ekasini yaye. Bono nkarora ng'a obogima obo ebwa kong'a, nkarua ororo. Buna naika nka nkabera naberire, abana aba iga bono nkonya gokora nde ekonda, nkonya gosoma bire. Ebahati buna Nyasae akare, omomura oyo omonene osomire. Okorire form four chinguru chiang'ereire inche bono na tim yaani na timbwati kende gionsi omwana oyo ochire Nairobi kwerigeria. Nitutarachi agwo ah, kwanyomete orari agwo Bomachoge misesi. bwomachoge misesi Eh. Ah, aye nomogaka ogo mogaseseni buna abana barenge batato Mm. eh. Eh, mogaka oyo kwanyomete Inanyometwe 1996. Egeika king'a nigo ekimwamenyete nobogaaka obo goika ogotigana kwaye. Intwaberete ang'e emiaka 13. Okay. Ah, bono iga nki giacha kogera mogotigana? Mang'aki amang'ana ay'obwanchani obo iga isiko yenyiobo ng'aki bware? Bono obwanchani obo bwa isiko. Nigo are kogenda okoira na gocha, tindi korara nyomba. Nkarora bono obogano bono bwakong'ire. Inki are gokora? Igo are kong'ita, na kende bono tare kogora gocha nyomba. Ee. Iga ekiagerete mogatigana nogo- gotwara omo- omo- omo? Mokamomura oyio ominto bono ekazini, omwana omwabo kenga bono. Ee. Nekeene kwachete kogundua gose? Gia, eh, bono nekeene, eh, nekeene, eh. Naende ng'a gokonyora ntaranyiomwa, igo bachakanete kare ntaragenda ororo, eh, buna nkoigwe omogano. Tachieti gotiga? Eh, tachieti gotiga. Ehe, bono mogaika mo, ng'aki gwa decideti bono ogaika goteba ng'a tiga ndwaa? Bono nigo na decideti ng'a. Tinkonyara koremereria oborwaire mbori, tinkogenda kweremera embeera abana nbwate nabake, tiga ng'ende rinde rionsi ninchandeka, nchandeke nabana bane. Ee, Nyasae nabo agonsesenia inche rinde yonsi. Okong'anya nabarabwo bonsi batete. Ee, bono nkaba nabarabwo, nkaba nkobasomia, Enyaroke yaria egacha ekagenda, ngatigara nebing'wana bi'ebimura bibere. Abana b'abamura babere, oyo omonene okorire ochiire Nairobi onyorire ekebarua. Buna anyorire ekebarua naberire nka, naberire nka ogendererete gokora. Agacha agateba, Yaya mama nanyorirwe chibesa. Ntagete nkong'anyi korwa iga abo seino. Akaratiga bono omwana oyo igo igo okabasomia Ee. aye bieka Ee. nchera ki ekore kosomia abana babo? Nkogenda ekondo mosuke omonto o- omonto namotebi tari gokong'a aye nganyie omotienyi ong'e ochimbekere amo namanya komosomia. Eri ng'ai momerete bono? Eri inse yaito ende. Seino. Ee. Abana aba igaa ise nachete gokobwatia gose kotaka koirania efamiri yaye. Yaya. tachieti achiche, ee. Bono nigo yaikerete riga bono omwana oyo bono anyorire chinguru, achire rende uncle yaye nare ore iga iga bono omoko oye na omoiseke ominto. Akamotebia uncle nintagete ondigerie ase. Mokoyone oyo iga akagenda akarigia akarigia igaa bono igaa. Aa ntete tong'ire ng'ora naende ntobe specific ng'ora iga ekero gwasomia abana bago Nyasae akabasesenia omomura ogo omonene agakora ki? Ere agakora esukuru akanyora ekebarua. Okay. Ee. Ekero anyora ekebarua bado komenta ase inwe? Inche emenyete ase yaito ntaragenda ande onsi. Okay. Ee. Bono buna akora rende buna agenda agwo onyore ekebarua okorire onyorire chibesa. Chibesa echi igo ontebirie rigia omogondo. Agaakera na nko yaye oyio ore mokoyo one korwa inse aa, akamotebia, Nkondigerie omogondo. Mokoyo one oria akarigia omogondo, akanyora omogondo oyio. Akarua agantebia, Mama, nkonyorire omogondo, genda mpaka ororo omorigererie. Nkamanya korwa inka nomotureti, na omwana ominto, na abande babere, twarenge abanto sita, ngacha mpaka aaga iga. Nkarata omogondo, ngakora. Nkamoteebia, Yaya ase ayio naye anchire inchera are naye are ake, ninchera are mbuya are. Nkarua ororo nga omwana oria akarua agateeba, Bono tiga mbabekere ebesa. Akantumera chibesa. Aka omogondo oyo iga igo na nyogambete, nanyogorete two thirty. Ninche naakanete, nga sign, bakagenda. Na eria kabere naende ngacha, naende ngaakana. Bono eri ria gatato, Nari bono achete agaakana, agakuura. Nere bono oakanete agakora ki? Agakuura ntarenge ororo. Igo omwana oyo akarora ng'a riko okomenya seino, Ee, bono. tiga arigie oborimo, Ee. akong'anyie at least momenye momenye naye otware bwogo. Ee, Ah, Ee. akagotebia ochio akarigia mo- mokoyoe ee, mokoyoe mokoyone. Eh, arigie oborimo iga ase aye bono tore. Ee. Okay. Ee, na mokoyone mwaye moino inse aria. Mm. Bono ekero yaba igo, bono inche nkagenda. Omwana oria bono agachia agantebi, mama natirimbokiri ebi materials, ntagete koagacha. Nkamotebi "Ha- haina shida ninki bono abwo agacha. Agacha akaagacha kende seito agakora, nkarwa ororo agantebi bono mama, nintagete, nkong'anyine omwana oyio ominto more nere. Mogende mobeere iga bwesinka okobeka, mpaka kaa nere obeire omonene, amanye kogenda ase agokora ki? Nere erigeri. Bono twaberire, nachire igaa twaberire korwa 2015, twaberire tomenyete buya, onyorire abana babere, nachete na omwana oye omonene, omwana oyio bono form four are. Bono igo yaikirete omwaka oyo twakorete. Novemba, nkanyora nkonya koigwera chinsemo ng'a omwana oyo natagete kooni iga, natagete kooni iga iga. Bono nka- omonto oyomo ogochete akambori Miriam nkooni ore iga, nkamokani yaya. Naende nkirete naende nkanya chicustomers chinde, ah nkabatebi yaya bono iga iga nchiti ntageti bageni. Nkabaseria, bono nigo egechete goikera bono eri December bono igoro igoro, Tarehe ishirini na mbili, nkonyora omoko one oyio ogocha, okomanya gonto aye ng'omanyete iga aye, mwakwanire na omwana? Nkamokania. Akamanya gonto aye ng'a bono egento ngo egento obwenerete komanya omogondo oyo ochire, chicustoma nimbwate. Igo bono onye onye kore namato bono aye. Igo ng'anyete koruga nkomoboria ore serious ng'a nkoirwe ore nkonima ore omogondo oyo ng'a ee, esababu ng'a yaya torochire rende riria omwana anyorete accident, nanyorete accident emiaka etato yaerire korwa anyorete accident. Korwa nkomoboria korwa anyorete accident nagwenete ing'aire ninki bagochia gokorera ng'a ase eng'encho ofirisikire igo totagete aye onye ase aiga agende abekere omokungu ebiashara. Chibesa chindasomeria omwana. Nkarua nkababoria ng'aki bakungu ense eye mbare gokenya chisukuma basomie abana, ne emigondo bakoni ne chinyomba. Omwana oyio bono omogaka oyio oyo bono onya gocha kondwania, akamanya goteba bono aye nomonto omoriri bobe. Ancha baonie. Nkamoteebia, Yaya, ri'anire ase ekero nkwete, na ribare ao ni'aase aiga. Bono ekaba iga bono yaikerete bono eriga January bono ebaberete pi inyangete, inyangete bono yaikerete moiso onde, bono nkoigwa bono nkotebiwa ng'a moiseke ominto ontebetie ng'a baminto, momura ogo akire esimi, omokungu ninchire are gocha. na ndagoika iga abwo saa tano ya botuko. Amaene ngateema koremereria. Buna nateema koremereria nkanyora chinsa echio echio echio ogocha. Buna achicha nkorwa nkomobori, eh, ng'aki gwaeta korukeria namaate iga aria aye nomonto omokungu, ng'aki gwacha iga ogontebia ya nabo natarire ng'ora ng'ora ng'ora. Lakini ngachia gotegerera nkaigwa buna nabanto bare isiko. Nkamotebia hapana nonya inde iga inche banto mbanya gontarera iga, inanya koigwa mochando oyo. Amaene igo gaki. Ogaki mambia ngasoka komwokorigia amabere inche inde ase echae. Ngochia gokoirana nkanya omosubati oria obokire, okomanya gontebia yaya tata omwabo abana nere ochire. Nkorwa nkomoboria ng'ai are, ng'a yaya noare bwango yaye moino. Ase ki? Ntaramokwane? Ng'a yaya Ne chisuguri tobwate? Oo, ee. Bono nkarua ororo inche ngakira nkagenderera gokora ebinto biane. Nkabeka e- ekwerende omochere riko omosubatiria akaenda omwami oiseke ominto kobeka e- kobeka ekwerende esiimi omorero. Bono riria naiyoire. Inyore bono omosacha oyio amo nomosacha onde obwate ebuti ogosoa korusia omogondo oyio bono mokoyone, oyio bono nyakore. Omwana obo igo taiyo gose? Ere taiyo. Bono itwacha komanya magega ng'a yaya eba omokungu oria ng'a iga are kong'ainereria ng'a omosacha oyio taiyo. Rakini rende abande bagoteba iga ere arinete akagenda iga ase rogoro. Ee iga airanete. Bono ekero namorora nkomoboria naki eke ninki bono mogokora? noaminyogetwe okomanya konte ng'a nomanyete, igo to i- i- iga iga enkogoita naende ngotindeke. Moyo Tokoba bwa- omo- tokoba omonto omoriri gotanga abana mbao niase aiga. Eh, konyora ontishiereire ontebirie, egekundi kegokorusia egetang'ani nyomba, kegosoki saa kumi na mbili maambia. Egiakabere eki bagoikaransa. Bagoampe baigwanane, mbare ose tiasiba agochia koragera. Nkarua nkamotebia, Mbuya mono, Nyasae nere omanyete. Eri bono nario asoete bono kong'ita ngasoa gokuura. Amaene omosubati onde rogoro iga iga oyio, oyio oyio orenge insa oyio ocha kondora. Nario aminyogeto okomoboria iga ogoita Miriamu ase ki okomoitera oboroti bwaye? Ng'a okobabororua abana, bono bono okogenda. Bono tokagenda nkaripoti, buna naripoti, omogambi tinde aro nang'e nki akorire lakini agacha agaturangeria on Saturday. Tokagenda ororo na omosacha oyio agacha. Bono omosacha oyio. Akarua akamanya goteeba, Igo namokururete korwa Paara, nkamoreta aa gaiga amo. Bakamoboria, Iga, egento eke giaigwereire naki kiare konyara gokong'usa korwa Paara gekorete iga iga moche korwanera ororo? Agakira. Nkarua oro nkamoteebia, Inche bono egento natagete, inche tintageti gento keneene, nigo ntagete na ng'aki nkorara nyomba omorango oria, naende nigo ntagete ong'orokie omosacha ong'ete omwana oyo igo gwateebete, oyo o gatato, oyo o Igo bono. ng'ogoteba, igo bagoteba. Omosacha oyio, oyio ore bono mokoyone, nigo are gontebia indusie omwana oyio iga iga ase oboremu bw'omwana oria oiga onde, nkamoboria rende ng'ai nkomoiria. Kumbe ere namanyete omosacha omong'eete. Ee, naki eki bono nairete ase omogambi, akaborigwa rende ong'ai omwana oyio totebi sobo ase ere. Akarua agateebia, Eki negetong'u tinkonyara gokora ki? Tinkonyara koeresera. Nari nari abwatete nomorango, agasoa gotagora akanyobeka inse. Morango iga asomete? Ee, mpaka bono. Oyio iga? Ee, oyio. Eye nere enyomba yao? Ee, eye nere enyomba yane. Kai. Nabo estory ere igo. Bono ng'ai batagete ogende? Bono nare aywo twasinyire. Ee, nasinyiru omorari, nasinyiru nang'ai ingochi. Eh, bwogo aro nero. Bwona omwana oyo oiga ekero ogokerigereri, omwana oyo nigo airwe ororo kuringana omosacha oyo tatindekwu nobosoku. Mosacha ki oyo? Oyio nokwete. Nakwete? Ee, nari eri bono acha twacha kwoyigu, omwana oyo ochi komotindeka. Igo mbaumeranete na ise atarakwa. Ee, mbaumeranete atarakwa. Ng'aki yarenge? Bono aro mbaumeranete atarachie goku, akamomanya ng'a nere ise. Bakanya gokwana abwo nairori. Bono gochia iga abwo ime aro tinkobona inki bare kogamba abwo nairori. Ng'aki ase tarakoeresa bono? Omwana oyo, omwana otare kong'eresa, otatigeiri akwete bono nario baachete bono bakong'eresera. Ee. Bakagotebia ogende Ba- gotindeka omogaka? Ee, Ehe. ee omorari ninchiete. Ekero omwana oyo achete, ndokagamba, Togakora, nkabatebia inche tindi koira nonye nkogenda iga abwo, nigo nkogenda buna omoiri gose buna omosani. Lakini rende bire rende buna abanto bakorengereria korwa seito bagambete, bagantebia yaya oagende obe waye na omogaka oo. Bono buna twaika iga aria. Kumbe nogoikera mitwe ng'a mbua nende lakini eki etakoreti ki? Etaiyo. Ngwakanire otu chiombe. Yaya ting'akaniri. Yaya nonya nse ino mbakwaneti negosi echende endi yonsi omwaka ataragende goika omokungu. Goikera iga omorari tingoko naende tinkobisa. Goikera iga naende nanya kobori ng'a ing'ombe ire enga mwaruete tinkomanya. Lakini mbaruete. Ee okorora ng'a mbaruete gento geke. Ee lakini echi chigoisanekia omonto ng'a Mbwoyare, bemetie egento gete, ase engencho amatanga y'omosacha achia kororekana amaya. Kwaateretwe oboremo oro. Mbaatete, lakini bono iga buna ngokwana nche iga bono iga, egekone keria babegete ekerusiri, omokungu oyio onde nere ogendete korwa kore. Nyomba nobwate ororo. Yaya, nche timbwai mbaagachete ng'ani. Igo bono omwana oyo iga aachete okong'anyia korwa iga iga, akoire bwogo obere ororo gose ng'aki? Ekero agokwana agoteba ng'a atagete aa, ao nigo aiga, ng'a agure ase ang'ao, Ng'a amanye kong'anya gochia ororo, ee. Inki bono aye gekogera okwanga omwana owe taoni Nyasae naende oborimo bore obwate? Omorari, oria nomwana, noyo one, nere ogorete, tari inche ngorete ororo. Eraisa koba buna yabete 207, ng'ai bagotamera? Eki naki gianchandire ng'ai bagotamera abana aba, ekero bakong'anywa mpaka chinyomba korwa iga iga. Igo naye oroche ng'a abana bago b'omomura oyo igo bagotumekwa. Inki oroche kerega gekogera omwana oo gokorera igo? Bono naki nasinyiru, inyore, yaani ntagete konyora advice na ninki egekong'u. Ee. Indi mwakwanete naye eriomoyo, naende inki agogotebia? Eriomoyo eri twakwanete buna ngoikaransa iga, Iga aete omokungu esimi, omokungu agankwanera anse aiga ngakwana nere. Akamanya akamanya komboria iga inki otari gochiera bwogo? Nkamotebia iga. Aiga aria nagoakerete esimi nkagotebia seito seino iga abwo, ebikone biria igo biyire, bwogima mboiyo. Iga aria nigo kwaire tu ochie korosia amatanga y'abanto abwo. Omosacha oria ta. Tindeku bobe, a tindeku karorekaine, keri naki baimeti. Ere natete kogenda ase obaba. Tari gokwana. Nario erio achagete kondana egesagano eke amang'ana amakong'u. Omwana obo? Ee. Keene omwana oiborete. Kabisa. Yaani nkarera, nkaru korera. Ngateebia, Omonene, one nkonya. Nkamoteebia, Egento egetang'ani kerokio namoteebete, tinamoteebeti Tata one nkware kondaama ase omosubati igoro, ekware kong'ira ensemo ndaamere ororo. Gakobotebia, Ong'aane. Ee. Ka- Enyomba eye bono ng'o bwagachirete? Yaya nere okorete ebi bionsi. Ee. Eye toikaranse tane eyaye. Ee, ne yaya. Bono natete koa Nyasae ane chinyomba echi iga chionsi? Ee. Bono omogambi ere akamoteebeti, Egento ogokora, ogokoonye otigere omorwoni oyio anya kobe koberera abe abo, ee, omotigere, lakini okanire atagete gokora ki? Atagete kooni yonsi. Kore mobwate title deed naende erieta riang'ee gosomwa. Mbobwati bono, mbobwati. Nase ki? Naki mwagorete? Nabo twagorete, lakini konyora ntoraegwe. Mbono konyora nachiire, natebirie omogaka oyo otoonereti, twakorire succession, twakoorire, nanyorire ng'a oboremo obo ise omogaka oyo ongoreti, oyo nagoreti, enamba noyo ere. Bono ngatebia omwana oria ng'a temorigia ebesa. toiche to process omogaka oyo atoe nabi, ng'a nakwo okwo bono yaikeire iga. Bono naende namoboririe iga, inaki okonya inaki ekonyarekana oonye oboremo bore credit bono intwe iga iga tore credit, inaki ogochia kogoonya? Eeh. Bono abwo, bono iga abwo, iga abwo bono esabu bono ekong'ita na barabwo bono yabaitire. Igo bono ekerengo kiaye ekenene buna omong'ina, totageti mwane oyo aonye boremo obwo. Ee, tintageti yao nigo ake. Naki otatagereti yao nigo ore mono ekereki eke. Egento ekenene, nabwate amaremo rogoro Nairobi, nkamotebia onye oborimo obomo akorere chisuguri echio. Inki nabwangera? Abanto nkoni bare chinyomba noboremo, twasomeria abana, mwana oyio aira, Tari university akomoirera, omwana oria ne esecondary tarakora, nabo ogokenya ching'eni iga aria oakanere omwana. Chitabia echi iga omwana ogo nachibwate. Inche omwana oria bono inche buna akina iga, enaroche ng'a na omwana ore buya, Omwana ore bire, lakini yaikire bono yabeire iga buna oroche omorarua. Nki kiamochinsire? Tinkomanya okorora rende onye okare konywa timanyeti, onye bakare goikaransa n'omonyi nonya timanyeti, omongi nonya ere agoteba ng'a nere ogorete omoremo bwaye iga atagete koonina echinyomba akore ki? Asoke. Ekero okorigereria omosubati oyio. Orora ng'a ekero kende nabwate omochando bw'okong'aina, ee, ne Mokaye. chibesa, ee, ekero nkorigereria. Omonto nkoigwa oria arenga bono, rende omwana gakorige- gakoire- gakorigeretie bwogo akakoirania bwogo, akonyorera bwogo neba obwateretwe akaborimo ako nonye nyomba etaiyo. Ee. Ah, rende aye togwanchera ng'a oirane bwogo obere ororo. ase omochie oyio. Aye, nabo ngwancha ang'irane, lakini gekone ngekora tiki nkeire. Naende ekere nkobarigereria mono, igo banchete omwana oyio ase engencho ye chibesa arosie amatanga y'omogaka oyio. Ekero amatanga omogaka oyio akwanigwe, nkwaetwe ribaga buna omong'ina omonene. Ntoi ribaga, monto taiyo okwanete, nonya noyio ore otakwaneti. Obwate oboamate nabanto b'Esayo. Abwo korwa nyuma nigo arengeo, lakini bono iga ekero naroche ng'a bomenyo mboiyo ororo igo aria kero kende igo ndagende riringa ororo iga nyore gose ngoakwe ngoitwe, tinanya kogenda ororo. Goikera bono iga totageti kogenda ororo naende. Naende goikera iga Onye riria obwamate omorwari bware nkorora ebibe, nabo nare kobengwa, lakini bono obwamate mbokoreti ki? Mboigwe. Ee. Igo omorango oria bono gwateba ase enyomba yago buna obutoire iga. Ee. O- orosiri okore nyomba gose otaiyo. Yaya, erio eriandwaneti, Erio akong'ita. Erio omosubati narore oroche tagankonya, ekero natamboka gochia paara bono ngotama, nario airanerete omorango abanto bakamoboria bono inki okoboria enyomba ase engencho omonyene oyio taiyo ororo. Lakini bono akanyebeka nse agateba igo ntagitang'ane korwa iga iga abana bakore ebinto biabo. Oimoka oyobi? Ee. Oria okorigeretie ore moubi? Ee. Omwana ogo omotumekire? gokong'anya, na gokong'anya nogogotagorera enyomba y'okomorango. Abanto b'eamino barabwo inki bagokwana? Nobwate abanto b'eamino barabwo baraikere amang'ana aya ama- abang'ao? Nimbwate abana b'eaminto, lakini bono orwate kera omonto are kobwana, yaani are bwoye mbali mbali. Otobwate omwana omomura oyomo, erio erio kwarenge ekiina, aria on Saturday, naria achete. Agateebia ime okoyona eyio ng'a, Inche bono nigo ntagete mo momomwereke ase agokora ki? Ase abe ki ase engencho iga abwo bwoye usiano mboigo oro? Eeh. Inki oratebi inki bono ogosaba kwao ekiagera gwatorigia ekenene nkeri ki ekiya ogosaba kwao gochesa abarigereri baito mo nkoroki? Inche nabasaba, inache ase abarigereri baminto. Bankonya advice eria ere iranyare gonkonya. Eki naki ekerimo. Eh, ase eng'encho timbwati modu timbwati modu. Mwanche morigererie ekero sometimes okoiboria ng'a okinie omwana Eh, eh, moetere obogima obokong'u omwana oyo baadaye agende achiaumera nere na ise ere buya Mm. airani mamoa bosoba ere buya lakini bono naende ekero ogoteba ng'a ngokora amare eki naende iga buna ongocha naiboria swali buna how and Eki, why? eki niboreti mpaka nka, yaani igo niboreti, nkebori mpaka ngasimia amasiri ase ngosoka gochia. Ekero agokora amaya ng'a tikomoiraneria. Inche na- tindi komoiraneria inche rende egento gioka namoboreti, Tata omwana one. Nabo goisaneka koundama ase omosubati igoro, nkware gontebia nsuke ensemo, Ndaanire korwa ororo, Exis omosubati atai, oria noro omoni bioka namoteebete. Kwakanyora ribaga ri'ogokwana nomwana o goseka amere, inki okomoteebia? Omwana one nigo nkomoteebia, Onye ndiri yanyarekana, Takora buna agokora iga, ee, takora buna agokora iga, ase engencho inche mama omwabo iga andusie chiseito, akandusia obosooku nainche nkaboka omwana one okorire ki? Ondusirie obosooku. Ninki naende agokorera iga? Mwanche omorigererie onde bwensi orataka koadvisa omosubati Miriam.

Omwana oyio onye kagoseri, tiga toire bwoga aria tokwagachire enyomba. Notake amashabiki aito akorigeretie aratake ang'e omwana oyio bono onye ogosumbuire Miriam tiga tokorusia agwo, tokoire bwoga aria ase kwanyomire tokwagachire. Nwancha? Nabo nkogwancha. Mm. Ee, tindwati bokong'u. Mm. Ee, kama kande ase ere. Mm. Ee, Igo bono nabo ogwancha. inche nabo nkogwancha. Ande onsi aria ase ndabogorigwe ngoikigwe, nabo nkogwancha kama kande ase ere. Ntari konya gotogonyeru, ntari koraamia, obongo bwane boturie ise, nkanyebendi, nkanyere amatuko ane. Meremo ki ogokora? Inche n'eyaamo bondo nkogenda ekong'u. Omwana oyonde omoke ire ngare bono. Chiacha nigo akorete, akorete ki standard eight, chinguru chikambora naende nko- nkonyakoigwa narenge marebe. Bono omonto korwa abwo akabora. Nkamotebirie, Ira omwana omino omobeke nonya nekosi. Agacha akamoira. Buna amoire, naende nkanyora omwana oria otirimbe. Ekero nkomoboria ng'a naki, ng'a yaya otebire, nkorasonia are omwana oye, bono tabwati besa em- erimoko yaye are gosera. Ee. Bono omwana oria noo are aiga, iga agokora ekombe. Agokora ekombe.

A ekura teiyo egata gose abana bagata ime ama yaye, omonto ogokura are mwake mwamiria omaato. Amaerete gochia kominyoka na abana nche ngeta moino iga aria iga ngotirimboka, nkanyora omong'ina oyo abekire ense iga nomogaka oyio ore mokoyo oye, okomorwania nkomoboria kei, Enari nki ekio okorire omong'ina onde? Amaene nkominyoka ninche ndusetie omongwana oyio omogongo bw'omong'ina oyo igoro, nkomokururi nkomoira gochia bono akaba naende atete gochaka kondwania ase nkomoboria ekweba nche nkerina? Inche tari kerina agwo agosire gose ekompound y'omong'ina onde komorwania? Egento nkeiyo gari kware goa. Nario omomo Sacho yarwa aturwa ne esegi omong'ina oyo akaba otiirire gocha. Riria atiire oyo atamorochi, omong'ina oyo agatambokera aria akagenda. Omongwana oino riria atiirete agasoa koria amang'ana agaiga amang'ana aya ande atabwati masikani, na riria abwatete omorango oria, akanywaata, akanywa nyanyegari mpaka akanywa rutangi. Bono nabo tokumeti na inki gekogera omwana obe akinetwe nomong'ina onde buya amokineirie obotaka. Ase ki bono omwana agoika akong'ainwa n'eyadvice embe, ataete kong'anywa omong'ina na omong'ina tabwati ase agochia? Bono naki twataka nonya nabategereri bagototegerera gaki batwa advice babere onye omong'ina gakong'anya rende omwana oyo tari koramorigeria ase onye mbe omochie ago aye ase ogoteba aye ndamwagachere mpaka enyomba ebe stand by ere nataka kowonia omomama na mama nkomobogori korwana ebinto biaye moire mpaka omochie one? Naraina abate omote bono. Oyo iga.

Bono ekero okona inche nire omwana mpaka omwana osoire box ya mokoyo ya nko yaye bono. Ante imwagamete bono iga. Noagocha marogoba orara. Ee. Omogaka one tai agamete Nairobi, bono agocha orara ekerogo igoro mambia bwaki omonyabera. Ase eng'encho morango toiyo. Ase eng'encho morango toiyo. Ntwachete bwa omogambi, nonya narenge, buna omonto bwe jirani yaye. Omogambi akaoa omongwana oyio amatuko akamotebia igoro. Omorangi oyo onyore obeke omokwana oito rogoro ntoramorore nokomorora noende ero abarere omotureti nache ocha goconfirm onye nomorangi bwa torabeeke. Inki are koba gagotegerereti momura oye bw'omong'ina oyo nigo akoroche nomokoyo oyo iga? Inki orabwate igoro ase eke? Inche advice yoka nachae mono mono omwana oria oye anyore esimamo omwabo amorusiri korwa batiganete na tata omwabo amosomire bakonyoreire egari.

Bana kogosira mono. Ekeregete rituko tware korwa nomokutano, nkanyora abanto baikire isiko iga iga, nkanyora omomia oyo ore amanyinga ogoka, ekagera inche ekabetera ebi nkabogera gocha inche komanya omochando one ore ere. Ekero naka naika iga iga nabo nasutugete, omomia oyo naakire omotwe iga arenge amanyinga oka, are amaroba oka, ngochi korigereria omorango nkanyora oboiyeiri ore inse, rende ekero natema koboria. Mosubati omwabo na ase ogetang'e eke g'ejirani bonsi aria, nkanyora ng'a mokoyo oye ore komoita. Konya korwa magega twebura embeo ng'a mokoyo oye oyio, nkana gotebia are omwana bw'omong'ina oyo omonene, Aonie oboremo obo, achie kogora etauni. Lakini omong'ina aye inde enda y'abang'ina buna ere, omong'ina agatema goadvaisia omwana oyo akamotebia ng'a egento gwatamereirie. Kwagachire mpaka chinyomba, etaoni tari seino, aye tari saabwo iga erabe buya, kiaria onyore ase risaabu ogoro agacha enye erabe buya kobua etaoni, ase enchera etaoni tari aria mboka kabira tokomanya. Gotiga bono oyo obeire okore, omokoyo oyo obeire okona korenta abanto rioka rioka gocha, akarenta ocha kobaratia, akarenta ocha kobaratia, onye gotebia omong'ina oyo ng'a kabatae are, abagori ngocha bare. Omong'ina oyo agateba ko, agataka kobaringeria ase enchera mbare koumana nomwana oye. agataka, aganya omwana oye ache akwane korwa omorero ng'a amaene ng'aki agotaki, atagete. Tari omwana oyo amwakete esimi akamotebia ng'a omosubati one ngocha are botuko. Omong'ina oyo ekero atagete, ekero aigwete igo, enyomba eria neyaye, tana gosoa enyomba eye. Agataka komanya ng'a nekeene omong'ina oyo nachete akerusia nyomba. Ekero omosubati arangeria omong'ina ogosoka, okomotebia aye nonda. Omosubati oye riria abwatete bono obochuachi boria bamotebete korwa aria, kobwate omong'ina ekamera, ng'a otutundire enyomba, nyomba eye ndakomenya ororo noakorara buriri bwaye, noakorenta yaani amang'ana ase obonge mbakwanete amange, ee, yokong'acha omong'ina oyo ng'a nabwate gose nabana abake bamenyete nere, abwo ase omong'ina oyo are omong'ina bw'amasikani. Titana koamba amang'ana aye naende titana komorora obwate enchera chinde engiya. Nari oyio nigo tinabachete, ekero omosubati oyo acha akaanda akaripoti oria, mbwa, Omoraniani buna acha,

Akarora taisanigetie abanto mbaichorete soa na rirocho ndiagete rinene, naende onye eba ng'a na omong'ina oyo kabisa neba gose omwana oria oenye ndiye arenge ore atanege ekebarua, akangana amakweri abeta ase enchera nonya abanto banyogete na hasira enene, ekero agachia bakanyora oyio ripako omoranga. Bono rende okabatebi, nonya omwana oye ekero achire kobatebi ase eri tari ngiya, richiko ndire ororo. Baria bachete bwa omogambi, oyo akarangerigwe. Ase kw'ebacha bacha, arakinyerera abanto mbarengeo mbaroche, akaba buna oria obo. Agatebigwa ribaga oyo araimokie egetambo kere kere igoro mono, Genda okore ki? Genda omoroserie enyomba asoe. Omong'ina oyo naakire bobe, nonye bono buna are gatari gokora kende, nonye nendagera atari koria, nigo amenyerete embeo. Bono naende enyomba eria buna ere iga nabo abwate obwoba gosoa ecompoundi eye, ase engencho nkana komoruterera are amang'ana nonya mbono iga. Intitogosabe ng'o onye are konyarekana? Omwana oyio oye, onye ndiria agotegerera abanto, anche amang'ana y'abanto abanene bakomoteebia, Okinyie omwana buna esingo omathe, mpaka omosomie omokorie esukuru, achie goika etinenere. Omoadvise omote ng'a omwana one sebu bogesa boke, na inche obwane ngokora ekondo ngogwo, omobwane ochie korwa mpaka oboremo, moagache, omanye konya omonto nare ensemo okomotagora. Intwe baki chiabanto ntoroche bobe, naende ntoigwete bobe, mono mono abang'ina ntoigwete bobe. Oroche omwana oo ogokineria obokong'u, ache konyora bono omonto okinire ogotira ore bwoye, ache gotagora omwana oo, ache kobeka oboisa nomwana oo. Bono omwana oyo taigote gerera mong'ina oyo, oria obeire nere ise nere ng'a omwana oyo taigweti arere mong'ina oyo. Mong'ina oyo gamenyore kendeo, togosabe ng'a onye nekonyorekana omong'ina oyo naganeirie agwo oborendi, naende akonywe ase. moranyare. Inche bono, omwancha omorigereria bono, ntobwate aba lawyer iga, ntobwate abanto babwate obomanyi obonene iga iga, you can advise the same, nabo omo advice omong'ina oyo iga, nabo omo advice ekegendererete, etore enchera ki omong'ina oyo aramenye buya. Nabo igo omwana oyo iga onye karigereti eclip eke iga, endugu nabo okonyora kwarengereire buya, oyo omama omino, tiga gochanda mama omino kare moyo, ogokinetie aye bieka kore. Tia a single mother mpaka kwabera omonto omonene. Rengereria orore mama omino taeumia ase eng'encho yao. Bagoteba ng'a nonya omorito agoteba ng'a mwana tiga akore ki? Tabasa koira mamwabo kiara. Mamwabo, mama omino agogosaba erimo rende amaaria ago.